आरो तोरी के भौजी ई की खा रहल छथिन भोरे भोर ये कतऽ छी जल्दी एम्हर आबू हमर गमछा नहि भेट रहल अइ अच्छा अच्छा एलहुँ आरो तोरी के भौजी नुका के ई कोन मिठाई खाइ छथिन ई तऽ बड्ड नीक छै हमहूँ जाइ छी मांगऽ लए आधा घंटा के बाद ये भौजी ये ये गोर लागे छिए ये भौजी अहाँ ओ मिठाई दिअ न कनी हमरो कोन मिठाई ये भौजी जे भोरे भोर खाइ छलिए ये कोन मिठाई हम तऽ एखन धरि पूजो नहि केलहुँ हेँ जाउ अहाँ बड़ मजाक करै छी पंद्रह मिनट के बाद भौजी ई की करै छी बौआ भौजी आइ हम नहि छोड़ब आइ हम अहाँ से ओ मिठाई लऽ कऽ रहब भौजी ये ये दिया ना ओ मिठाई ये धुर कोन मिठाई मिठाई करै छी हमरा लग कोनो मिठाई नहि अइ। भैया यो भैया की भेला बौआ देखियो ना भौजी से मिठाई मांगे छियन तऽ नहि दै छथिन ऐ ये अहाँ एहि बच्चाके किया नहि मिठाई दै छियै कोन मिठाई ये भौजी वएह मिठाई जे अहाँ भोरे भोरे खाइ छलहुँ हेँ ऐ ये अहाँके दियोरसँ बेसी मोहक भऽ गेल मिठाई किया नहि दऽ रहल छियै अहाँ जहन हमरा लग आइ छियै नहि तऽ हम दियन कतऽसँ तहन ई केना देख लेलक है कि अहाँ खा रहल छलियै ए, भौजी झूठ खाइ छथि भैया हम लऽ कऽ आबू मिठाई नुका के रखने छथिन घर में हम लोग आओ अहाँ के बुझल है तहन लऽ कऽ आउ यो भैया यह मिठाई जे भौजी नु केने छलखिन हैं इन खा के देखियो रे बुड़बक अते नीक मिठाई छलैया तऽ तू छुच्छे छुछ हमरा दऽ देले एकरा संगे तऽ हम चारि टा रोटी खा जैतौं

ओ भौजी कहने रहथिन जे ई दाँत मजना छै आइ कनि हमहूँ इएह सब दाँत माँजि कऽ देखै छियै ये सुनै छियै कतऽ गेलहुँ ई जरूर एना लग ठाढ़ भऽ कऽ अपन मुंह निहारैत हेती एलहुँ एलहुँ की खाइ छी भोरे भोर कहलहुँ हैं आइ मधुबनी कचहरी में हमरा तारीख है अहाँ झट से जलखै बनाओ हमरा जल्दी जाके कोन केसिया ये अहाँके मोन नहीं है हमर साइकिल से जे कुम्हरा के बर्तन टूट गेल रहे तकर एखन तक फैसला कहाँ भेलै है ओकरे तारीख है धर इएह बड़का केस छनि यौ एकटा बात कहू ये हमरा ओनाहिए देरी भऽ रहल अइ आर अहाँके बात फुराइए अच्छा ठीक छै कहू की बात कहलहुँ जहन जाइते छी मधुबनी तऽ हमरो लेने चलू ओते होटल में जलखै कऽ लेब आ सिनेमो देख लेब बड़ दिन से मन करैया बाह रे बाह कतौ गुरु गोसाई आ कतौ मरुआ बाग ये हमरा कचहरी के फैसला लऽ कऽ जान अटकल अइ आर अहाँके होटल आ सिनेमा फुराइए अच्छा अच्छा खिसियाओ ने हमरा तऽ बियाह से पहिने वाला दिन मन पड़ि गेल जे संगी सहेली संगे बराबर फिल्म देखे छलहुँ हैं जहिया से अहाँ से बियाह भेल तहिया से फिल्म की सिनेमा हॉल के मुंहो देखनाइ आफत भऽ गेल इम्हर आवा ई तऽ एना बजै छथि जेना हिनकर बाबू सिनेमा हॉल खोलि कऽ रखने छथिन शहरमे ठीक छै जा आब। हँ हँ हँ ई की भेल हौ अ, भैया ई भौजी भौजी हौ ई भैया भौजी की केने छ की भेल कह ना भैया भौजी हमरा नीक नहि देखऽ चाहै छथिन से कोना की भेल देखियौ ने भौजी हमर जान लऽ कऽ छोड़थिन भौजी ओहि दिन कहने रहथिन ई तऽ दत्त मजना छै तेँ हम ओहि लऽ कऽ दाँत साफ करऽ लगलहुँ मुदा हौ साफ साफ बात है ई उदा मुदा हम नहीं बुझलिए की मुदा भैया भौजी हमरा दुआरे ओ मिठका दत मजना हटा कऽ आ तीत वाला मजना राखि देने छलखिन हेँ ये इम्हर आबू की कहै छी ये अहाँ हमर भाय संगे एना किया करै छियै यौ की भेल हम कहाँ किछो कहले ना उनका ये अते शरीफ बन के कोशिश नहीं करू हालत देखू एकर भेला की से तो बताओ किया गाम के माथ में उठेने छी यो भैया देखै छियै देखै छियै भौजी के कते अनजान बनै छथिन से हम की कह देलहुँ एना भैया भौजी सब बात बुझै छथिन आ अंठाबै छथिन हिनके कयल धयल छै सबटा

भोरे भर कोन नौटंकी में लागल छी यौ भैया भौजी झूठ बाजै छथिन हम लऽ कऽ अबै छी तखने भौजी अपन गलती मानथिन हैया लिअ इएह तितका दतमे जेना राखि देने छलखिन हेँ हमरा लेल भौजी हे भगवान ऐ यौ ई तऽ मुंह में लगबा वाला क्रीम छै ऐसे अहाँ के दांत माजे ला के कहलक ऐसा तऽ मुंह गोर होय छै दुर्रे बुड़बक जो लऽ कऽ जतेक कारी गाय छौ अपन सबके गोर कर जैसो बेसी मे बिकेतौ हे भगवान कोन भुच्चर घर में ब्याह भ गेल पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कर दियो